A hmasa in i film zo tlang ho chu nila ka lo lawm laih vek a cheu. Kar tawp lampang chi bai vek ula kan hostel a ka thil tawn tih bai awm kha. Ka hming chu Sanga a ni a, ka pa hi mistiri niin a phak ang tawk in a fate hi min duat in min enkawl ve a. Ka nu erawh zirtirtu niin kan chhungkua hi chhungkaw harsa tak kan ni lem lo. U nau pahnih kan ni a, kei hi a naupang zawk ka ni nghe nghe. Ka u mipa hi police officer a ni a, kei erawh college ka zawh hnuin ram dangah hna avangin ka awm a, ka nawmna lama ka tawn hi a ni, ka rawn share duh cheu chu. Hlauhawm lua ni lo mahse a tawngtu tan erawh dam chhung daih a ni thung si. Sang hnihsuam panga kum ni tain ka hria, hna avangin ka zin a, ramdanga Meghalaya-ah ka ṭum khat kalna a ni nghe nghe. In luah tur ka hmuh mai loh avangin hostel-ah ka insual lut a, in luah tur ka zawng pah reng tho. Hostel kan awmna hi. Aman a lo tlawm bawk nen tha ka ti tak zet. Kei hi ka hnathawh ber chu computer dawr lampang agency a ni a, kan buai ve thin khawp mai. A khat tawkin ka chhungte nen pawn kan inbe ve deuh reng thin. Hostel ka awm atanga kar khat lai a lo liam ve leh ta reng mai. Eng thawm thang va mah ka la tawng hran lem lo. Thian fel tak ka chhar thar a. a felin zaidamin a tawng duh em em bawk. Vai niin kan thawhna company a thawk ve tho a lo ni. Tumkhat hostel a ka haw chu ka room chhung kan hawng chu sathi tawih rim hi a lo nam huk mai a, ka uak deuh thawt nghe nghe. Hmanhmawh tak chuan tukverh chu ka hawng nghal thuai a, room spray te ka kah tak chiam hnu chuan. A reh ve mai bawk a, rung te ka bawl a, ka inpeih fel meuh chuan tlai lam daruk a lo ri der tawh. Zanriah te ka ei nghal zung zung a, ka hman ta maw tihah chuan sofa ah mu zal pah chuan ka phone chu ka khawih neuh neuh reng a. Chutia mute a lo hun dawn tak ah chuan ka khum lamah chuan ka insawn phei ve ta thuai a. He zan atang hian a ni ti buaitu leh ka room zim te ah chuan keimaiin ka cheng lo a ni tih ka hriat chhuah tan zan chu zan laia zun chhuakin min kaihar a, zun ram te thir pahin ka chhungte chu. Ka ngai tawh ve reuh khawp mai. Chutia thil dang daih ka ngaih tuah lai tak chuan ka room atang chuan nui thawm ka hre ta mai a. Ka phu chiang kher mai. Tla tih vel hi ka hlau ve ngai lem lo. Ka la tawn ve loh vang te pawh a ni mahna le. Mahni tawka in la pa ve tawk tak ka ni a, rin loh tak mai a thawm a lo rik thut avang erawh chuan ka hamhmai in ka phu chiang kher mai. Tunge awm in nawm em? tih pah chuan nui thawm ka hriatna ka room lamah chuan ka phei ṭham ṭham a. Kawngka. A hawng thut mai chu eng mihring mah hmuh tur a lo awm reng reng lo. Ka beng chhe ri mai mai a nia nge tih pah chuan ngaihthat lohna em em pawh nei lem lo chuan ka mu leh ta mai a. Zing lam darli khaw var dawn hnaih ah chuan ka puan sin lai min pawhthlak sak tu an awm ta tlat mai. ka harh leh hlul mai le. Ka thu chhuak khum atanga ka chhuk dawn chiah chu kut vawt tak mai hian ka ke rekah a lo man chiah mai chu. Ka inring hman si lo va, ka au chhuak chiang kher mai. Chutah nui ri ker ker thawm chuan a lo zui zat bawk a, ka hmui thi chu a ding sung sung. Ka thakhur nasa lutuk em avang chuan ka hlau tih chu hai thei a ni lo. Rilru tawngtaina ka nei a, Pathian ka au a, chutia mitchhing meuh a ka tawngtai tak ah chuan boruak awm dan adang boruak awm dan atang chuan a pangngai leh tawh tih ka hrethiam mai a. Kawlpe a lo ren tak ah chuan rawngbâwl zung zungin ka inpeih fel hma khawp mai. Ka chhungte erawh engmah chin ka hrilh duh lem lo. A chhan pawh min ngaihtuah theih em avang a ni. Keimah avanga ka chhungte tih buai leh tih phawk leh ka duh loh vang a ni mah zawk. Chutia ka chhuak ta chu a la hma tho bawk a, tiin security bulah chuan. Ka room ah thawm a awm thin thu leh ka tawn hriat thin khat te chu ka hrilh ta pho mai a, min en hu a ni. Ani chuan heti hian min chhang ta a nih chu le. A kim chang chuan sawi lo mai ta ila, i awmna lai room khi Nepali. Nula khi khi room chhungah khian a inkhai hlum tawh a, a boral atanga kar khat hnu velah thawm kan hre zeuh zeuh thin. Nangma hma chiah mi khi room a awm ve tlangval pakhat pawh khan kar khat bak a luah hleinem a hlauh em avangin a kar khatna zan laiah a insawn chhuak a ni awm e tiin a sawi ta mai a. Ka hriat duh ang te ka hriat hnu chuan ka lam pan chuan ka chhuak leh ta a, ka thianpa hnenah chuan zanin chu lo riak phei ta che tiin riak tur chuan ka sawm thuai a, a chhan pawh mahnia ria leh chu ka zuam ngang lo a ni. Chutia ka sawm chhen tak ah chuan aw chu min pawh ve ta nge nge a. Hna ban hnu chuan in lam pan chuan kan haw dun ta a. In thlen hma chuan bazar zuai zuai in bazar ah zan lama in tur ti in um hnih kan lam kawi hram bawk a. In te kan thlen hnu chuan rawng te kan bawl zung zung a, kan in peih fel ta maw tih ah chuan chaw ei tui nan tih in kan lem sek nghe nghe nih kha. Chaw ei pawh a tui duh khawp mai, kan in kawm luam hnu chuan zan lam dar sawm pakhat thleng kan meng a. Kan kai dun ve tawh khawp mai. Ka thianpa chu sofa ah a chat hla a, kei chu ka room lam pan chuan ka phei ve ta hneh hneh a. Ka ruih deuh vang a nia nge kar lo ah ka muhil ta mai reng a. Ka thianpa che ruai ruai thawm avang chuan ka harh chiang kher mai, ka va tho chhuak thuai a, loh a nei tih hriat tak hian a lo hawi kual rulh rulh a, a khur der der bawk a, kei chuan ka hre thiam ruak a, enge ni ta, enge tawn i nei em ni? tih pah chuan a ngawi vang vang a, a hnu fe ah chuan ka haw duh helai hmunah hian ka awm thei tawh lo, khawngaih takin min thlahhaw mai ta thei a ngem le? A tih tak sekah chuan ka thianpa tein lamah chuan Zenlai ti ila zing lam a ni mah tawh zawk ka va tla phei ta a. Let leh ta lo chuan ka riak thlang ve nghal ta a. A tuk zingah chuan ka thianpa chu a khawsik a lo sa em avang chuan hna pawh kal ta lo chuan ka awmpui deuh chawt mai a. Chutia a khawsik te a ziawm takah chuan. Zan lama a thil tawn bawk chu ka zawt leh ta a, chutia ka zawh tak rengah chuan hawi kual rul rul pah chuan ti hian a sawi ta a. Khatia ka chahthlak hnu deuh lawkah khan thawm hre deuh reng a awm avangin ka mu tui lai chu ka harh a. A tirah chuan nangmah ni turah ka ngai mai a, hlauh enah pawh ka en lem lo. Puan khan ka in lukhuh tlat a, chutia thawm reh tak tur rei vak lohah chuan ka beng bul maiah hian phun ser ser thawm ka hre ta mai a, kan ngaithla chiang chu maw he in atang hian chhuak rawh, khawvar hmaa i chhuak loh a nih chuan nung dam in i haw tawh lovang. tih thawm chu a ni. Ka thil hriat ngei mai chu. Mak mai hian hlauhna hian keimahah min man ber hian ka hria. Ka ngawih reng hnu chuan thawk leh khatah ka ke chu kut vawt tak hian min lo man ta mai a. Chutah zet zawng ka hlau tawh kher mai. Ngam leh ngam loin ka puansin kar atangin ka han bih dek dek chu. Hnai takah hian min lo melh kur mai a, a hmai a dang vek a, a mitmu a dum vek bawk. Saree thuam a inbel a, a sam a thur em em bawk, a rim lah a chhe em em a, ri miah si lo hian a nui vak vak a, min chhiat khum chiah bawk nen. Mak ka tih leh deuh chu lo kohcha tumin ka âng zo zo a, mahse, thawm engmah a ri chhuak thei lo zuk nia. Khami ṭum ang reng a, ka mang ang leh ka thla bar kha ka la hre ngai lo. Ṭhianpa insawn chhuak thuai ang che. Ka ngaihtuah e mai che, tiin min melh kur mai a. Ka thianpa thil tawn ka hria chu, ka haw ka hu phurh tak zet. A hma zanah ka lo tawng ve tawh bawk nen, dawt a sawi lo tih hre chiang, tu ber te zinga mi ka ni ang, eng em em a tleng tawh nang tih pah chuan ka haw phei ve tawh ang e, a tlai ve tawh e mai tih pah chuan. Ka inluah hostel awmna lamah chuan thatho lo zet chuan ka phei leh ta a. Ka awmna hostel ka thlen chuan bungrua chu a lo hnawk nuai mai a. Chutah ka room atang chuan tap thawm chuan a chhun zawm zet a. Hlauhnain min man chawp chilh ve mai bawk. Hlau viau e ti lo chuan ka fiah chak tlat mai a, ka room lam. Pana ka kal bek pah chuan a tap thawm chu a hma ain a uar a. A hma ai a uarin a tap leh ta mai a, ka len a phe zawk zawk a. Ka rilruah Pathian au chung zelin ka room lam ka pan a, room kawngka ka va hawng chiah chu hmel hmuh nuam loh zet hmai. Thisen kai nuai mai leh kawr fual tler phung chuan min hnung chhawn zawng chuan a lo ding vung mai a. A taksa ti che miah lo chuan a lu ringawt chu a rawn her ta ṭo ṭo mai a. Tah zet zawng ka hlau ve ta kher mai. Tlan chhuah ka tum a ka inher chu tha chak-- tak hianin hnunglam atang hian min nam bu lawp a, ban ka tauh nghe nghe. Nikhua hre lo chuan ka awm ta thuai a, ka lo har leh meuh chuan damdawi inah ka lo awm tawh a, khatianga light a phen a sa lutuk leh thawm bengchheng avang khan ka room piah chiah mite thian dun chuan. Min lo ngaihven chu lo niin chhuat laia ka mu chu min lo buaipui thuai chu lo niin hetiang thil hi ka tawn hnu hi chuan ka thianpa te inah ka cheng ve ta tawp mai a ni. A hnu leh zela ka hriat danah chuanin a ina chu veng chhung hruaituten tuma luah theih tawh loh turin a kawngkhar chu a. Thingphek in an kilh hnan niin ka hria.